Akked yiwen n weqcic yettmettat smi yewweḍ ɣer beɛd ad yemmet yessawel-as i mmi-s yenna-as a mmi yya yenna-as acu tebɣiḍ a baba yerbeḥ yenna-as ay tɛahdeḍ s Ṛebbi atan ǧǧiɣ-itt sebɛa yessetma-k A win i d-iwten d imezwura ɣas ad as-tefkeḍ. Ini-as i taɛḍ s Ṛebbi, atan sɛiɣ axxam n imi sekkṛeɣ tawwurt, ur d-ttelliḍ ara tawwurt-nni. Ḥader ad tili tawwurt tekcmeḍ ɣur-s. Ini-as yerbeḥ a baba. Iɛud-it s Ṛebbi, ini-as akken diḍ ad xedmeɣ. Asmi wamɣar-nni yewweḍ ɣef Abat Aḥmerṭen, mmi-s-nni yella deg-s tmas-nni, win i d-iwten ad yefk weltma-s, win i d-iwten ad yefk weltma-s, armi d tifuk i sebɛa. Jujjet akk, yenna-yas tura lmeɛd a Rebbi ad terẓeɣ ɣer baba, ɣas awal fkiɣ akk yessetma, tura ar axxam-inna ad ruḥeɣ ad kecmeɣ ad s-ddiɣ tawwurt. Ɛeddi iruḥ yelli tawwurt, uxxam-nni, akken dimi yekcem, iwala taqcict n ubaṣan, n ubaṣan n waman daxel-nni, iwala taqcict daxel, ṣṣifa ixleq ugellid ameqqran, tenna teqqel d titbirt, akken iruḥ ɣer teqcict-nni ad tt-id-iṭṭef, tesserfed deg ṭṭaq, teqleb-d

Inna-yas yella wa yella wa ya ha ttmaṣer ha ttmaṣer. Inna-yas ihi a mmi tamurt-agi nerra-d awẓar ad d-yatbeɛ d aṭas aṭas. Inna-yas tura ad truḥeḍ ad d-tawiḍ isebbaḍen n Puzzir, ad ternuḍ taɛekkurt s Puzzir, ad telḥuḍ ad telḥuḍ ad telḥuḍ anda tewwḍeḍ ad temteṛ tin n Ṛebbi ad teččeḍ lqut dinna, ur tezmireḍ ad tɛebbiḍ ur tezmireḍ. Iɛedda iruḥ ixdem taɛekkazt n wuzzal, isebbaḍen n wuzzal iruḥ. Ileḥḥu, ileḥḥu, ileḥḥu, ileḥḥu, ileḥḥu, tamurt tettak-it i tayeḍ, tamurt tettak-it i tayeḍ, armi yewweḍ yiwen umkan yufa acruf, annect-ilit. Iɛedda isenned ini, yesselhaẓ steɛfu ad igi. Ikenned ini, yeqqim. Atta ad ffeɣ takrit daxel-nni. Akken teffeɣ takrit truḥ-d ad tagem, twala-d aqcic d amelḥan. Truḥ tuɣal. Ziɣ dinna i tella weltma-s. Aqcic-nni, taqcict-nni tameggurt tis sebɛa dinna i tella. Yessetma-s-nni ziɣ d ibaɣzen akk i t-yuɣen, i sebɛa. Tenna-yas a lalla, tenna-yas ufiɣ aqcic dihinna, Yettekk icbi ɣur-m. Nesɛa, tenna-yas Wenḍehra, yettekk icbi ɣur-m. Ma yella win tesɛa, tesɛiḍ gma-m, nesɛa yiwen n gma. Tɛedda teffeɣ-d teqcict i twala teɛqel-it. Akken teɛqel teggra-as i Rebbi, tenna-yas ay lxir a wi Rebḥi uziɣ nnek ur t-temmḍeḍ ara. Tɛedda tewwi-t tessekcem-it s axxam. Akken yekcem, tefka-yas yečča, yeswa, netta tesɛa lberka. tɛedda terra-t ar daxel n lferka, tkubb-as i leǧfna, axaṭer argaz-is d abiɣzim ulac ad t-yačč. Akken d-iṭṭef ad t-id-tettru, tettru tettru tettru, tenna-as acu i kem-yuɣen? Tenna-as acu i iyi-yuɣen? Tenna-as ugadeɣ ad d-iruḥ ugma ad teččeḍ. Yenna-as yelha lukan t-id-ifka Ṛebbi, ad xemṛemen si lɛali. Dɣa tenna-as d ass imeṭṭawen, Tezza tettru, yenna-yas, Acuɣer tura tettɣenniseḍ mi ara ken-iwwiḍ Ṛebbi ɣer lɣerba ad ad teččeḍ? Yenna-yas, Ihi ur iqin ad iṛuḥ. Yenna-yas, Ɛuhdeɣ-kem s Ṛebbi, fi lemɛahda Ṛebbi, ama ama d agelli ager-it-id Ṛebbi iṛuḥ-d. Yenna-yas, Ama d ddreɛ ad xleɣ ad xleɣ fell-as sebɛa tmura, ama d cci ad as-refdeɣ s isukka. Zik-nni llan isuka-nni ttawin s ufella i Ɛudyaw. Yenna-yas asafed-as isuka. Tenna-yas ahat ihi ruḥ-d. Tekkes-as imir leǧef-nni i lberka-nni. Ma tɛedda imir-nni tefreḥ. Yekker-d, yečča imensi. Akken čča imensi yenna-yas tura acu tebɣiḍ? Iɛedda yeḥka-yas. Yenna-yas ihi tura azekka Iḥka-yas, yenna-yas, I temleḍ, ma tessen tamurt neɣ d adda weẓra deg-i. Yenna-yas, kkseɣ-d akk sebɛa idurar. Yenna-yas, tamurt akk ur tt-ssineɣ ara. Adrar agi neɣ d adda weẓra deg-i ur tt-ssineɣ ara. Iɛedda, yenna-yas, tura ara azekka. Azekka-w-nni, iruḥ ar gma-s.

Ini-as ma d ddreɛ ad nexlu fell-as sebɛa tmura, ma d agelda d cci ad senfes isuka. Iɛedda yeḥka-as, ini-as ihi gma anda i d-ksiḍ ass-a? Ini-as wissen tama nerra-d awẓar ad d-yya, ini-as ksiɣ-d sebɛa idurar. Ini-as am win nɣed uẓadu ur tt-ssineɣ ara. Azekka-nni ad iɣenni, nsan dinna, yečča azren as ikerri, ḍeggfen-t, yečča imensi. Azekka-nni neqqen iman-is d iɣenni, ad t-irfed ɣef trirt-is i t-yettawi. Neqqen ar gma-s wis tlata. Diɣ akken diɣ iwweḍ-ini i s-d-iɣ am winna, akken i as-yenna umezgur-nni, i as-yenna uneggaru-nni. Armi d imi d wis sebɛa. Wis sebɛa-nni d win meqqren akk deg-sen.

Ttqessiren-as i gma-s d amnaḍ-a Dda Weẓra Degga. Yenna-yas ssneɣ-t. Yenna-yas lameɛna, yenna-yas tura azekka ad k-awiɣ, lameɛna ɣef ccehher. Yenna-yas bezzaf ccehher. Yenna-yas ur bezzaf ara, yenna-yas bezzaf yessenqes-as-id, yessenqes-as-id, armi d mi d-yeqqel ɣer tmenyya. Tmenyya mi d-iruḥ ad t-id-yerr. Iɛedda yerfed tif tugati-s, iruḥ. Ha-tt-an, ha-tt-an, ha-tt-an, yeqqeḍ Agedran-nneɣ ad awẓar ad iyya, ala lberjet-nneɣ i yellan dinna ulac akk lebruj nniḍen. Aɛeddi yewweḍ winna, taqcict-nni ad teṭṭes ccher ad d-taki ccher. Akken dimi tewweḍ netta yessers-d amezruy-is ɣef uxenfuc-is. Sers amezruy-is ɣef uxenfuc-is win akken tt-iwala nnisan, amek i d-ɛettben ɣef taklit, tenna tuki-d tesla-d akken d-tesli dɣa tenna-yas ruḥ i Rubasan-inna yella Rubasan dinna n waman tenna-yas tura ad kkseḍ ad kkes taranǧet taranǧet-nni ilaq ad iheggi aḥayek d waman winna imir-nni melmi yelli taranǧet-nni as-tini aman aman aman d uḥayek as-yini aḥayek yellan aman ulac Dɣa ad teqqar, ad teqqar, ad teqqar tin yellan daxel-nni, Akken i ɣabi tt-issebɛa. Lḥaǧ ih, tekɛa deg wawal uṣṣat umɣar-nni, yenna-yas ma ad tawḍeḍ, yenna-yas taranǧet taneggarut, yenna-yas ad tafeḍ titbirin tcucufent daxel ubaṣar, yenna-yas ɛnu tajellabt n tmecṭuḥt-nni ffer-itt, ffer-itt ur tt-ttak ara alamma tɛud deg-s arebbaḍ. Akken dimi yeffer tajlabt-nni-ines, tin iɛeddan niɣ-ak ad tili ad tt-teqqar, tin iɛeddan ad tili ad teqqar, armi d-greɣ tinna. Tinna teqqar efk-iyi-d tajlabt-iw, efk-iyi-d tajlabt-iw, ad d-inṭeq. Tenna-yas ɛuhdeɣ deg Ṣapa-wagi, ama tefkeḍ-iyi-d tajlabt-iw, ad ak-ssiwḍeɣ ar wayen tebɣiḍ.

Acbufex n fucus ines a yemma akka d i d-iɛettbnef taklit. Akken deg serkagini iwala ṣṣifa-nni ines d tamelḥant ziɣen d tin akken iwala akkenni deg uxxam-nni n baba-s. Iɛedda yewwi-tt-id iruḥ-d. Yewweḍ-d yerra-d ar weltma-s-nni. Ibeɛziyen-nni d iɣenni, wa yettawi-d wi ti wayeḍ, wa yettawi ti wayeḍ, almi d-tewweḍ at Ngerrez, mi yezdeɣ din rrus yeqqim. Yeqqim yezdeɣ din, la yeṭṭaf, yeṭṭaf uqcic-nni, yeṭṭaf uqcic-nni, yewweḍ yesteqsa-t weltma-s, tenna-yas a gma, acu i k-yesḍeɛfen? Yenna-yas weltma ini tesserwag-itent, tezga tmescureḍ, tezga ini tesserwag-it tmeṭṭut-inna,

Yenna i Sɛeddi, yeṭṭef-itt ini-as teḥṛam, ur tufid ɣer triseḍ, alamma tenniḍ-d anda anda tedda yelli-s n Buxlax, yelli-s ur yelli d lexbaṛ. Niqal tugi ad yini aql-i ḥeṛṣeɣ-tt, tenna-as ihi attan deg udrar n Muḍɛeflin. Iɛedda iṛuḥ, iṛuḥ diɣen icuṛ amɣar-nni, yenna-as ay a mmi, yenna-as tefka-k ɣer tɛeḍmit,

Yiwen yeggug. Tura ad d-tinim d acu? Neṭqen-as a Wlidi. Wlidi yettaḍsan, tɛedda nnuba-nsen. Tella tala tesɛa talafsa, kul ass ad awin taqcict, ad ternu leǧfna. n seksu d uksum, ad d-tserreḥ tlefsa-nni u ad tečč taqcict-nni, ad ternu leǧefna-nni, ad d-tserreḥ i waman, wala acu d-tserriḥ ara. Nnan-as tura ass-agi atan d nnuba, gelles agellid n lexbar. Yenna seg wayes ihi, ihi tewwḍeɣ-tt atan ufiɣ-tt-id. Akken d imi iɛus, iruḥ iqqim rrif n tala, atta truḥ teqcict. Gelles n ubdid n lexbar, Tewwi ad d-keflen seksu, nekk d uksum truḥ. Tufa-d uqcic-nni dinna. Yenna-as i teqcicin tetteddu tleḥḥu tettren cwi kem-yuɣen. Tenna-as ruḥeɣ d-wwiɣ deg leǧfina-agi iyi teţcellef s ukeţaḥ i waman. Yenna-as ur d-ilifk iyi ad ččeɣ. Ad ḍerbeɣ, ɣbel deg-i. Tenna-yas awah, nna-yas ma txuṣ-itt ţerǧu teddef ɣef taddart, ad tečč taddart yerna ulac ur ţeţriḥ ara i waman. Yenna-yas iɣ tefka-yi-d ad ččeɣ. Tɛedda-ţ ar tleǧfya-nni, tečča, d tawwurt sebɛa ssifan yid-ţ. Akked mi yečča armi yerba, yessers-ak aqerruy-is, yenna-yas ɛama yelli, nna-yas ad iyi-d-ciṭeɣ deg tecbubt-agi-inu. Isas d taniga-s, d taniga-s i iṭṭeṣ. Akken iṭṭeṣ iɣder ciṭ yiḍes, tinna tebda tettuffuɣ-d iqerray-is, tlafsa-nni. Taqcict-nni tettru. Akken tettru, ɣlin-as imeṭṭawen ɣef uxenfuc n uqcic-nni. Yeddekwal-d, yeddekwal-d yuki-d, yenna-as, Ad kem-ixdeɛ Rebbi ad txedɛeḍ i di, aql-ikem tečča-k mliha nekk. Tɛedda yekker-d, mi tt-tuf aqerru-is a t-iwwet s ssif, tenna a s-d-tini, Mačči wagi d aqerru-iw, winna a s-iniɣ akken mačči d tagi d tiyita-w. Aqerru wis sin, akken-nni, akken wis tlata, wis ɣer ma d wis sebɛa. Tenna-yas tala wagi d aqerru-iw. Yenna-yas ula d nekki d tagi d tiyita-w. Winna ɛedda kcem ar daxel. Akken yekcem ar daxel n tala-nni, Yufa ilisen n Buxelxal daxel ziɣ i tella. Yewweḍ ɣer daxel-nni yufa ilisen n Buxelxal, netta yecɣel d ilisen n Buxelxal ad tt-id-yernu diɣ ad tt-id-yawi. Taqcicin truḥ teqqel ar s axxam-nsen. Baba-s yenna-as acimi i d-teqqleḍ ay a ssix-iw, medden akk fkan iles-nsen akka imi d yelli-s n Sselṭan, tuɣaleḍ dder dagi, tura ad d-teffeɣ tlafsa ad tečč taddart yerna ur d-tettak ara aman. Tenna-as a baba yenɣa-tt wergaz. Ini-as d lekdeb, rkeb-id tkadut nni-s ur tumineḍ ara a lḥu. Ruḥ la deg waylin ma d ṣṣeḥ temmut lefsa-nni, netta iqerra ini-a nesɛa amras ar daxel beqreb yewwi-ten. Imi akka yekcem ar daxel dder yufa sebɛa sebɛa tewwura yellan deg tayla-nni ar daxel. Yelli-s-nni n Buxelx ar daxel i tella. Iɛedda-d yiwen wakli, irkeb-d f userdun, iɛedda-d, yeskadeb ini-as nekk i tt-inɣan. Winna baba-s n mi d-iwweḍ, yeggul, yenna-yas tesselḥaram tarikt-iw, yenna-yas a bu Agini, yenɣa tirifsa-yi ad as-fkeɣ yelli, yerna ad s-fkeɣ ma gar warraw-iw. Iɛedda-d wakli-nni, yenna-yas nekk i tt-inɣan. Iɛedda yenna-yas ihi a k-tt-fkeɣ baṭel, a nekk rnuɣ amur,

Akken mi ruḥen lǧameɛ, yenna-yasen imir i taddart nni, yenna-yas tura ay at taddart akken i yagin yenɣan yenɣan tlefsa-yagi ma yesɛa lmubeyina, ilaq ad d-isɛet lmubeyina. Ɛeddi yenna-yas sselṭan nni-s tura a mmi ma tesɛiḍ lmubeyina, yenna-yas ur sɛiɣ ara, yenna-yas nɣeɣ-tt ah dayya ɛeddaɣ-d nɣeɣ-tt dayya. Imir nnan-as yal-as iqar sɛiɣ lmubeyina. Iɛedda ɣer uqcic-nni, rewlen d xḍer. Yenna-as, Ihi ad iqerray. Ma ad iqerray tlafsa, nekk i tt-yenɣan. Yenna-as, Atan yefka-ak yelli, ad k-rnuɣ am wagga n warraw-iw. Yenna-as, Ih, efk-iyi yelli-k fell-as i d-ɛemmedeɣ. Annect-a ad tt-awiɣ, yerna d yelli-s n Mbuxelxal.